Ṅwedzi wa Lambamai a si ṅwedzi wa mbofholowo fhedzi, u dovha hafhu wa vha ṅwedzi wa, wa ḽifhasi wa dzibugu na u ganḓisa. Thetshelesi wa Phalaphala FM fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ndi hone hune kha mafhungo a dzibugu na u vhala ri funa u tou fara ra khwaṱhisa nga nṱhani ha uri vho itaho ṱhoḓisiso vho sumbedzisa zwori hanefho ya kha phesenthe dza fusumbe malo havha vhana vhaṱuku vha gireidi ya vhuṋa a vha khou kona u vhala zwavhuḓi. Mbudziso ya vha ya uri kani bugu a dziho? Kani vhaṅwali avhaho? Ṋamusi kha ino mbekanyamushumo ri dzula na vhaṅwali. Ḽokovhela Muthetshelesin ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Ro Ḓigeḓa nga dzina ndi pfi MSP, ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika tshi tou ri awara ya vhuṱahe. Vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga u yo ri ṱalela kha live. Ndi Phalaphala FM, ri nanu misi yoṱhe hafhaḽa kha Facebook kana vha shumisa At must be underscore DJ kana at phalaphala kha x kana vha ya kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe fhaḽa kha tshiratisi ndi 87.9 ya khono 7.8 ha vha vhera dzona navho kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi vhaṅwali vhane vha kha ḓi tou vha vhaṱuku sumbedza zwa uri hafha kha mafhungo a kuṅwalele hu na vhumatshelo ndi na masindi managa nda dovha hafhu nda vha na tshimangadzo mupfamaḓi ndi matekwana ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamishumo ya ro ḓigeḓa ndi vha tevhela malivhana vhuḓi vhuḓi miss p na Vhathu- vhatshitshisi vhoṱhe vha phalaphala fm zwino vhathu vha khou pfa vha vhofholowa ya ro Yeah.
vhofholowa ndo thoma kha masindi masindi kha ri ḓo lavhelesa kualutshele musi a tshi khou aluwa um hafha lois richard vhutshilo vho nga nḓila ḓe ndo hula ndi tshi khou ya kha zwikolo zwa makhuwa so ndi nga ri na tshivenḓa tsha swika hone tshi a dianyana mara ri khou zwi kona ndo swika hone ndo vhuya nda vha na interview um, around the time we ndo ndo intsha bugu nda zwi vhona uri Ndi zwa vhuṱhogwa uri ndi khou tea u vha ndi khou ṱo u guda Tshivenḓa because it showed so much of ndi bva gai. Zwi like it also tells people uri ndi nṋe nnyi, how was I brought up and that type of thing. So ndo zwi vhona uri ndi zwa ndeme uri ndi swike hone ndi khou guda. Ndo hula in a family where ro gudiswa u funa vhathu, u fha vhathu zwithu, u kona u vha patient na vhathu no u kona u nyaga u vhala the need to grow u, u like u guda something no gudisa vhaṅwe vhathu a u gudeli iwe like woṱhe u gudela na vhaṅwe vhathu as well yeah i think i would say that and ndo gudisa uri kha zwithu zwoṱhe ndi songo vhe nda hangwa mudzimu i should always spread the word of god yeah ndi nga ri ndi khou vhudzisa mbuso ngauri ndi khou ṱoḓa u ṱumanya kuṅwalele uku kwa bugu na u ṅwala mhm. dzibugu uri afha musi a tshi khou aluwa ndi masinde ane a khou vhonala a khou fara bugu ḓuvha na ḓuvha a tshi khou vhala kana u khou tou kombetshedzwa upfhi ḓo nṱavhanya ni yo vhala bugu angei hei kho zwo ṅwala thi zwo thoma i believe ndo thoma u ṅwala at the age of 11 and then vhabebi vhanga vha tshi vhona uri o oh, u khou kona u ṅwala vha mbo ḓi ri no kha ri thome ri wane muthu ane a nga ri publishera bugu ya it took years ro swika hone ro wana publishera like around ndi kha grade 11 Vha mbo ḓi ri, No, kha ri ro ḓi mu wana, kha ri tou maker sure uri a ntshe bugu zwino. And I believe that is grace, ende ha hu tshifhinga tsho uri ndi ṅwale. In terms of dzibugu dza tshikolo, ya, vha vha vha tshi khou ṱoḓa u mbudza uri kha gidime a yo vhala. Ha khou vhalela riṋe, u khou vhalela ene muṋe. Ende a sa vhale, zwi amba uri a ḓo vha, matshelo awe vhu ḓo wa. Ya. Tshimangadzo, kha ri ḓo lavhelesa kualutshele kwanu hafha hayani. Eh, nṋe ndi pfi mufamaḓi tshimangadzo ndo alutshela kha shango ḽa mashau ndi muthu ane ndi kha ḓivha muṱuku ei zwa tshikolo nda sa tou zwi funa ngei nḓila zwi khou itiswa na ngauri ndi muthu ane ndi nga mini ṅwana u a kona u aluwa a tshe muṱuku zwi khou bva kha nyimele ine avha khayo nṋe ndi muthu ane ndo aluwa ndi tshi fara mishumo ya tshifhinganyana ndi khou lisa dzikholomo ndi sa wani tshifhinga tsho vhala bugu zwa ngita uri ndi ḓiwa ndi khou dovholosa na murole wa wa grade 10 ndo ndo dovha u sana grade 10 lu swika luraru zwa ngita uri ndi kone u dovha ndi ndi fhedzise ndi litshe na tshikolo zwavhuḓi ndi khou- ndo feliswa nga mini ndo feliswa nga uri ndo vha ndi sina tshifhinga tsha u vhala dzibugu dzanga nda ru feila grade 10 nda fhedzisela litsha tshikolo ndo vho abet ndo ḓi dzhena

na u vha na khonani dzine dzi vho funesa bugu mm. ya ndi muthu ane zwa bugu hai ndo sa tu funa ngei nḓila ndo zwa bugu ndo thoma sifuna musi ndo no humela tshikoloni ndi kha vho grade 11 hanefha fha ndi tshi ḓi ṅwala dzi ise dzanga mudededzi wanga a tshi ḓi mbudza uri hezwi eh, ni na vhukoni hezwi ni tou zwi ṅwala ngei nḓila hezwi ni tou zwi ṅwala ngei nḓila so sifhinga tshi ḓi fhedzisela ḓa ḓi amba uri eh, na ṅwala ngei nḓila ndo fhedzisela wa muṅwali ane u ḓo ḓivhea shango ḽoṱhe kha ri ḓo humela murahu angei mphagane eh, nṋe ndi muthu ane ndo thoma tshikolo mphagane primary school tshine tsha wanala mashau ndo dzhena grade three ndo dzhena grade one u guma grade three u bva hone nda ṱuwa nda ya nda dzhena phinimini primary school hune ndo ya nda dzhena grade four u guma grade seven nda ṱuwa nda ya nda dzhena tshikoloni tsha kha tshikolo tsha maligana maligana secondary school nda dzhena grade eight na grade nine na grade ten ndi kha grade 10 ndi hafho he nda fhedzisela nda f- ndo feila grade 10 swika luraru ndi tshi feila grade 10 swika luraru ndi hafho he nda fhedzisela nda humbula u ḓilitshela tshikolo zwavhuḓi nda ya nda ḓi dzu- nda nda ya nda dzula hayani u litsha nga tshikolo zwa zwi khou itiswa nga mini ndi muthu ane ndo vha ndi tshi khou ndi tshi vhuya tshikoloni ndo vha ndi tshi khou ya nda fara mishumo ya tshifhinganyana u isa kholomo nga hetsho tshifhinga etsho ndi kha grade 10 ho fhedzisela kholomo ye nda ndi khou i shumela ngo ndi khou lisa kholomo ndo vha ndi khou shumela kholomo uri vha ḓo mpha kholomo nga tshetsho tshifhinga musi eh, ndi ndi kha grade 10 kholomo ye nda ndi- ndi- ye nda ndo fhiwa yone yo fhedzisela ya ḓa ya thuliwa nda ya nda i rengisa butsharani ndi tshi i rengisa butsharani nda ya nda mubebi wanga vha ṱuwa na nṋe vha ya vha s- vha vhulunga masheleni posoni zwino ndi tshee ndi sa tshikolo ndi tsha uri ndi ya ngei tshikoloni engei nda ndi tshi ri A tshi ri break fhedzi zwo swinga ndi tshi sokou tou ṱuwa tshikoloni nda ṱuwa nda ya posoni ndo wana tshelede nyana ṱhukhuṱhukhu zwifhinga zwi tshi sokou tou ṱuwa nda nda wana tshelede ṱhukhuṱhukhu nyana zwa ngita uri ha ndi litshe tshikolo maligana nga ṅwaha u tevhela ndo fhedzisela nda ya u ḓiṅwalisa vhudzani vhudzani secondary school ndi he nda fhedzisela nda ḓi nda ya nda dzhena miṅwedzi mivhili fhedzi

Hei nda zwi pfha zwo ri hafha hai a si hone hune nda khou ṱoḓa hone na luthithithithithi ndi hafho he nda dzhena nda konḓelela abethe nda fhedza ṅwaha um mvelelo dza dza abethe tshi bva ndo fhedzisela nda vha ndo phasa zwavhuḓi ha nda ngo u nyadza nyandalukano dza dza abethe nda fhedzisela nda ṱuwa nda ya huṅwe no vhidzwa upfhi ndi hluvhuka hai Hlubuka High ndi hune ha vho khou ṅwaliwa grade 12 heiḽa ya old syllabus ndi heiḽa ine muthu wa sokou ḓiṅwalisa na u kana u bva kha grade 10 kana o bva kha murole muṅwe na muṅwe u a tenda uri a ṅwalise nṋe ndo nda ḓiṅwalisa ya i khou dzhena lwa miṅwedzi miṱanu fhedzi ndi tshi ḓiṅwalisa ngei hlubuka high school ndi hafho he um nda vhuya ndo tou phasa theron t fhedzi ndi tshi dzo no bva mvelele dza Hlubuka High School ndi afho nda ḓa nda dzula fhasi nda zwi vhona zwa uri u nga ri a huna hune nda khou ya hone luthithithihi nda thoma u fara mishumo ya tshifhinganyana piece job ndi afho nda ndi khou rengisa tshiphazani tsha vhaṅwe vha mudzula tsini na nṋe ndi tshi khou itela uri ndi kone u wana uniform yo ya tshikolo yo humela tshikoloni kha grade 10 ngori ndo no shaya tshikolo kha grade 10 na ngoho nda fhedzisela nda shuma eh, lwa tshifhinganyana ndi khou wana zwe zwiṱukuṱuku zwine vha khou mpha zwone Eh, nga ṅwedzi wa vhuraru ndo ya nda renga yunifomo yo ṱhofhelelaho ya tshikolo tshiṅwe tsho no vhidzwa upfi ndi tshikolo tsho no vhidzwa upfi ṅwariḓi secondary school ṅwariḓi secondary school ndi tshikolo tshine tsha vha kule nga maanḓa nahone nda dzula hone ndi ngani ndo ya ṅwariḓi ndo ya ṅwariḓi ngauri ndo vha ndi khou shavha u seiwa kha zwikolo zwine zwa vha tsini na hune nda dzula hone nga vha nga vhathu vha nga dzikhonani dzanga uri vha khou ḓintsevhe siku ra ndi wa abet hoyu hoyu ndi wa abet hoyu ndi wa abet nda ḓiyela ṅwari ḓi kule kule nga maanḓa ndi khou tshimbila milenzhe ṅwari ḓi ndo to humela ngei ndi ndi ye nda kona u ḓivhudza nga tshikolo zwino ndi swika ṅwari ḓi ngei ndi kha grade 10 ah, ndi khou humbula nga term 1 ndo kona u bva na kha top 10 ndo fara number 3 nda ḓivhudza uri eh, ndi khou- zwa zwino ndo ḓivhudza kha zwa tshikolo ndo ḓi wana ṱhuṱhuwedzo kha vhaṅwe vha dzula tsini vha khou ḓimbudza nga tshikolo na umatshelo uri muthu uri a kone u swikelela umatshelo awe u tou vhalisa nga maanḓa bugu ndi hafho he nda thoma uri ndi tshi tou vhuya tshikoloni wari ḓi fhedzi ndo vha ndi tshi ri u swika hayani nda dzhia bugu dzanga nda bvula zwiambaro zwa tshikolo nda ya kha tshiṅwe tshikolo tsho vhidzwa upfi mphaga ndi fhethu hune ro vha ri tshi vhala vhusiku hoṱhe

ndi ya ngei ṅwariḓi ndi lwa vhuvhili musi ndo nomela kha grade ten kha ṅwaha u tevhelaho nda vhona uri ei ṅwariḓi ndi kule nga maanḓa ndi khwine ndi khou vhuya kha tshikolo tsha tsini tshine tsho no vhidzwa pfhi ndi vhafamaḓi secondary school vhafamaḓi ndo vhuya ndi kha grade eleven ndo phasa eh, grade ten nda ḓa vhafamaḓi no takala ndo no takala uri ndo no bva kha grade ten vha nga si tsha tou ntsenge i nḓila eh, khonani dzanga nangoho kha grade kha grade eleven eh, ndo swika vhafamaḓi ndi tshi tou vhafa maḓi naho a tho ngo teledza bugu ndi dzulela u vhala ndi na khonani yanga ane o vha tshi dzulela u mbudza uri tshimangadzo a ri wane eh, hidden truth a ri wane ngoho ine yo dzumbama tshifhinga tshoṱhe sokou vhudzana nga uri hayi kha bugu ifhio fhio ri wana zwifhio fhio mini mini ri khou ṱuṱuwedzana ṱuṱuwedzana and hoyo khonani yanga wa ndi ṱuṱuwedzana naye ndi muthu ane ndo litsha tshikolo naye o shela mulenzhe kho nṱuṱuwedza ngauri o vhuya vhuya tshikoloni o phakha Maapuḽa manzhi nga maanḓa o phakha dzi samuwa haningei tshikoloni a vhuya nadzo a ḓa a phakhela vhathu vho khonani dzoṱhe khonani dza vhorine vhoṱhe nṋe a ndzimba ndo to litsha tshikolo ndi na tshifhinga tsha ndi tsha tshikolo zwa mbawa nga maanḓa
kha ri ḽifari hanefho eh, hu na mafhungo manzhi afha fhethu eh, mafhungo a musi no litsha tshikolo hu na vhane vha vhori vho litsha tshikolo nga tshino tshifhinga ndi khou vhuya kha ini uri ni ni ṱalutshedze uri No kona hani u vhuyelela tshikoloni na musi hu na mutsiko mungafho ngafho? Hone kha vha vho litshaho tshikoloni ni nga ri mini khavho? Ngauri hu na vhane vha vho ri vho litsha tshikolo vha khou sokou tou pfha ungari zwo guma hanefho. Masindi o ntsumbedzisa zwa uri ene mafhungo o ṅwala dzibugu hafha hayani o vha a tshi khou vhonala na miṅwaha ya fumi na muthihi. U sokou tou humbula uri ṅwana a re na miṅwaha ya fumi na muthihi u funa a khou tambisa mipopi a khou ḓivhonela mapopi kha theḽevishini afha kha ene dzangalelo ḽa ḽi khou tutuwa zwi tshi khou bva ngafha. nda ndi tshi yuza u ṅwala to release kha ndi tshi pfha uri okay namusi tshikoloni a zwi ngo ya zwavhuḓi ndo kwata muthu o a nga vha u ngitisa zwiṅwevho nda ndi tshi ri okay let me just write about it nda ndi sa nḓanine zwithu zwo uri kha ri ambe ngazwo although ndo hula in a family where how tshi pfhi okay dani ri dzule roṱhe sa family ni ri vhudza uri how did your day go mini na mini nṋe nda ndi tshi prefer uri ndi release dzi emotions dzanga ngo ṅwala and just like that zwa thoma u hula from then on and it became a thing also as well as ndi tshi vhona vhathu kha tv ndi tshi khou vhona dzimovie u tshi vhona vhathu vho ambara dzisutu vho fara dzi-brief case vha khou nyago u publisha zwithu zwavho wa ḓiwana uri na nṋe ndi khou nyago vha hanefho and from then on nda vha ndi khou ṱuṱuwedzea u vha ndi khou hula ndi tshi khou ya ndi tshi khou ṅwala ndo vha na malume wanga one o vhuya a vhala na na zwirendo zwanga ambo ḓiri no zwirendo zwanu ndi zwavhuḓi u ṱo vha uri ni zwi ṅwala hone zwa swika hone zwi a lapfesa kha ri gudo zwi zwi vhe short a gudisa uri ndi move from being a monologue writer to being a poet writer yeah um
ndi nga murahu musi ana miṅwaha ya fumi na ya rati musi a tshi bvisa bugu yawe eh heyi bugu i khou amba nga zwiṅwe zwithu zwi no khou lemela nga maanḓa u tshi ri ngafho u ḓo wana u khou ambiwa nga dzikhakhathi dza miṱani u tshi ri ngafho u khou ambiwa nga malwadze eh, ndi zwone ndi zwirendo fhedzi kha ṅwana muṱuku nga u rali ndi mini tsho mu ṱuṱuwedza uri a fare iyo nḓila yo ṅwala a tshi khou ṅwala nga hezwo zwithu kana ndi zwithu zwi vha zwi khou itea kha ene kana muṱani wa hawe kana zwe a vha khou zwi vhona musi a tshi khou tshila kha vhutshilo hawe wa ḓuvha na ḓuvha um nṋe ndi ṱoḓa kho ṅwala zwithu zwone zwa motivate ndi ndi dzi nyimbo dzone nda thetshelesa ndi dzi movie dzone dza nda dzi vhona zwiṱori zwone vhathu vha nga mbudza uri okay nṋe ndi khou ṱangana na hezwi na hezwi na hezwi zwone nda vha ndi khou tou zwi observer and i believe mostly zwone nde nda zwi ṅwala ndi zwithu zwone ndo swika hone nda vha ndi khou amba na vhathu na pfa uri okay muṅwe muthu u khou pfa uri ene o neta nga vhutshilo and nda vha ndi khou zama ndi khou ḓivhudzisa uri instead of ndi mu judge uri why a khou nyanga u ḓivhulaya ndi funa u thoma nda pfesesa uri o swikisa hani uri a swike afha ngori hezwi zwithu ndi mimuya ni a swika hone vhaṅwe vhathu vha mbo ḓi ri for me uri ndi pfese uri ndi swika hone ndi ri ndi khou nyanga u ḓivhulaya ndi zwa uri ndi khou nyanga u pfa uri pain yone nda khou i pfha na ndi tshi ḓikhatha i a swika hone dzi a lingana kana yo khatha i a iza the pain yone nda khou i fiḽa so then ndo ḓivhudza uri as a poet ndi funa u swika hone nda vha ndi khou tshimbila in the brain ya vhathu ndi khou zama u pfhesesa zwiṱori zwavho uri na vhathu vhone vha tshi vhala vha kone u ḓipfhesesa uri ndi zwine ndi ngani ndi tshi khou ita zwithu so ndi ngani ndi tshi humbula so ndi ngani zwithu zwi so hafha vhutshiloni and i think it was more of like ndi khou nyoko fha vhathu a different perspective to specific things and yeah just like that
kambe ngikhumisela murahu kha ḓuvha ḽa tou thoma u tou ṅwala zwe vhaṅwe vhathu vha zwi vhala ngauri ndi khou zwi khou ḓivhusa uri u afha hayani ṅwana muṱuku u afha hayani o ṅwala khou ṅwala nga mathuphu khou ṅwala nga zwithu zwo vhaisa nga u ralo mm. u sathu pfesesa uri eno ndi ngani a tshi khou ṅwala nga izwo zwithu ho itea mini hone yo vhaliwa nga nyi bugu Ei, um, buguthi ndo i ṅwala ndi kha grade 11 mm -hmm. and uh, zwirendo zwe nda zwi ṅwala nda ndi tshi zwifha uh, mukomana wanga most of the time which basically ndi editara yanga yo thoma before i get an editor to edit everything ngori ndi ene one u ḓo mbudza uri okay maybe hafha ya maybe o funa u i ṅwala so na so na so and i think tshe nda tshi funa ndi zwauri it was not a matter of vha khou mbudzisa uri why ndi khou ṅwala zwithu zwa so it was a matter of vho vhona uri no mudzimu vha khou ita something through you ende a ri khou tea u zwi tendela uri zwi soko wela fhasi kha ri ite something ngazwo so yeah i loved that ya uri a vho ngo soko assume quickly uri no zwi amba uri hoyu muthu u khou ṱuwa going through this ndi zwithu zwone mudzimu u khou zwi vhea uri okay kha vhone uri ndi hezwi zwine zwa khou itea ri khou nyaga uri na vhathu vhone vha khou balelwa zwi vhona vhone vha khou sokou u tshila kha in their own world vha zwi vhona uri mm. even in your own world vhaṅwe vhathu vha khou goa through something like this thetshelesi wa phalaphala fm ri tshi ro ḓigeḓara vho vula radio zwa zwino kana hone vha tshi khou ri ṱalela fhalani kha youtube kana kha facebook hune vha ri wana kha phalaphala fm ri na no misi yoṱhe kha vha zwi ḓivha uri namusi ro dzula na vhaṅwali vha dzibugu hu u itela u pembelela heḽi ḓuvha ḽine ḽa vho ri kha uno ṅwedzi ri nalo ḽine ḽa vho ri ndi ḽa u pembelela dzibugu dza ḽifhasi khathihi no u ganḓisa Zwoneha, muthetshelesi wa Phalaphala FM ri tshi khou itela uri ṱuṱuwedze na vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri kha musi vha na muhumbulo vho nga ḓiwana vha khou ṅwala dzibugu fhedzi vha pfha uri a ri na ri ḓivhi uri ḓo zwi thoma ngafhi kho uyu muṅwe no khou amba uri o tou ṅwala bugu no litsha tshikolo o vhuya a ḓi litsha a ri na dzibugu no dzi funa tshiṅwe tshifhinga nda ndi sa dzi funi zwo ḓi tou simuwe hezwi zwithu mu zwezwi musi a tshi khou ḓi aluwa tshimangadzo mafhungo o litsha tshikolo hu na vhathu vhane vha vha vho litsha tshikolo zwa zwino naho vha sathu vha vhaṅwali vha dzibugu fhedzi muthu o litsha tshikolo ngori u khou sokou tou pfha uri um zwa tshikolo a zwi na mushumo vhaṅwe a si uri a zwi na mushumo vhaṅwe ndi nga nṱhani uri vha khou shavha u koleliwa vha khou shavha u seiwa vhaṅwe ndi kale vho feila no feila ḓo ri fha ṱhuṱhuwedzo kana fhani ṱhuṱhuwedzo hoyo muthu ano khou thetshelesa zwa zwino ane a vha uri u kha iyo nyimele ye ine a ḓiwanani khayo um nṋe ndi nga ri ndi nga tou mubvalela tshiṅwe tshirendo tshi no vhidzo tshine ṱhoho yone i ri ṱalifhani tshirendo tsho ima ngei nḓila tshika bugu yanga ine i vhidzwa pfi tsumbanḓila um tshirendo tshi ri pfunzo ndi mahala u vhala bugu ndi mahala u bvelela ndi mahala u pfuma ndi mahala u dovholosa murole zwi a ḓura muṱa u sheledziwa nga muholo muthihi u aluswa kha muṱa u si na tshithu ndi zwine ndavha Hun- hune na zwiṅwe zwisiwana zwa ri sea hune na zwiṅwe zwisiwana zwa ntsea u bebwa ndi tshisiwana a si ndavha yanga Ndi ndavha ya vhabebi. U fa ndi tshi si wana ndi ndavha yanga. Vhabebi vho alusa vhe ndi tea u ima nga milenzhe yanga nda vha sumbedza lufuno, nda vha livhuwa, nda vha rudza mbilu. Vhaṅwe vhathu a vha na Bivhili. Bivhili ine vha i vhala ndi nṋe. Mpho ine nda vha nayo vha a i tama. Nṋe ndo dzula nṱha hayo. ndi yone ṱhuṱhuwedzo ine nda nga nekedza vho vhathu vhane vha khou bva afha u vhala bugu dza tshikolo ngori nṋe ndo kona u litsha tshikolo nda fhedzisela nda humela murahu nda fhedzisela nda kona u swikelela u wana na bachelor ye ya kona u ngisa na yunivesithi dzangalelo ḽo ṅwala bugu ḽo bva and u thoma u ṅwala bugu bugu ye nda ya thoma u i ganḓisa ndi bugu ine ndo i bvisa nga 2020 nga tshifhinga tsha covid-19 Ndi tshi bvisa bugu heyo ndi tshifhinga tshe nda vha ndi khou ita ndi tshi funza vhana online ngori ra vha sa vhana vha vho vho dzula mahayani nda kho ḓi vha funza tshivenḓa vhunga samusi ndi mudededzi nda tshi vha khou vha funza online ndi hafho he nda kona u zwi vhona zwori eh, vhunzhi ha vhana vhane nda vha funza vha khou balelwa u vhala tshivenḓa vha khou balelwa u ṅwala tshivenḓa thaidzo i ngafhi thaidzo ndi ya uri bugu dze vha phakhelwa dzone vhunzhi hadzo dzi na vhukhakhi na material ane vha khou a shumisa ha ngo tou ṱanḓa ha tou vha na mafhungo manzhi ndi zwine zwa khou ita uri vhana vha kone u balelwa u vhala na u ṅwala mhm.
hezwo zwa vha zwone zwo ni ṱuṱuwedza uri ni ṅwalele vhana ngori nda ndi khou pfa na mbuso ya uri na thoma nga u ṅwalela vhana khezi ni songo thoma nga riṋevho ya bugu ye nda thoma u i ṅwala mhm. ndo i ṅwala ndi khou i ṅwalela vhana ndo sedza mini heyi bugu heyi ndi bugu ine yo alaina na atp ATP ndi zwine vhana vha funziwa zwone kilasini ḓuvha na ḓuvha. Hafha nda ndo na luambo nda ndo lu vhuisela fhasi ndi bugu ine ṅwana ene muṋe a nga kona u ḓigudisa Tshivenḓa ngauri i na i na i na ndi nga ri mini i na mbudziso dovha na i na dzi nḓowenḓowe ya dovha ya vha na phindulo dza hone and ndo ndi nga ndo i ṅwala nga Tshivenḓa ndo i ṅwala nga Tshivenḓa ndi khou itela uri mini vhana mahayani Vhomakhulu wavho vha kha ḓi tou vha vhalela vha vho thetshelesa vhana kana muṅwe muthu a kha ḓi tou a kha ḓi mu vhalela ṅwana vho thetshelesa ya ndi zwe nda kona u fhedzisela nda sa kona u ita ndi kona u fhedzisela ndi anḓadze bugu iyi mhm. ino vhidzwa pfhi tsumbandi ndi yone bugu yanga yo thoma ye nda i anḓadza nga 2020 Mhm. ya masindi kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzo vha muṅwali wa bugu um hafhanoni kha nḓowetshumo inoni ho ḓalesa vhatshena tshiṅwe tshifhinga na dzibugu musi u tshi lingedza uyo khokhonya uri um kha iyi bugu ndi nga kona u ri thusa nga nḓila ḓe u nga wana vha tshi khou pfuka yau ngauri i tou vha nḓowetshumo ine ya vha uri yo ḓalesa vhatshena ndi vhone vhane vha tou nga ri vha vhonala vha tshi nga vha khou bvelelesa nga maanḓesa u fhirisa vharema kha ri ḓo lavhelesa uri khaedu dziṅwe dzine ene o ṱangana nadzo kana dzine a khou ḓi ṱangana nadzo samusi a na bugu yawe yo u thoma ndi dzifhio Hey, I think u wana vhathu vhone vha ḓo ni tikedza vha ḓo vha hone mara zwe nda zwi vhona ndi zwori heyi path yone na i tshimbila ni tshimbila ni noṱhe lwendo mm. lwendo lu ni lu tshimbila ni noṱhe uri ni kone u swika huṅwe fhethu ni zwi ita ni noṱhe it's a matter of ni rabela nangwe vhathu vha ri okay ri ḓo vha ri na inwi ri ḓo ni isa hafha na hafha it's still ni ni noṱhe uri ni rengise dzibugu zwi a konḓa vhaṅwe vhathu a vha tsha vhala dzibugu vhaṅwe vhathu kana a vha anḓani na zwirendo vhaṅwe vhathu vha ṱo vha phiki right so a zwi izi a zwi ngo leluwa sometimes ni a swika hone na ḓivhusa uri kani ndi litsho ṅwala mara na humbula uri mara u ṅwala zwi thusa muṅwe muthu ngori ri tshi khou vhona zwino kha shango ḽa zwino vhaṅwe vhathu a vha koni u ḓi humbulela ende zwe nda zwi vhona ndi zwa uri u vhala zwi a ni thusa uri ni kone u ḓi humbulela zwi a ni thusa na uri ni kone u humbula na phanḓa ngo to kona u vhala zwiṅwe zwithu zwa muṅwe muthu zwi a ni thusa uri ni vhe na dzi idea to certain things mara i don't think uh, nga dzi challenge dzone na swika hone na dzi vhona ni funa u thoma na stop u ita i think ni funa u lwa until vha tshi ḓivha dzina ḽanu ya mm. that's what I would say tshimangadzo kha muṅwe muthu o dzulaho mahayani haningei ane a khou thetshelesa zwa zwino ano khou pfa uri ndi khou tama u ṅwala bugu fhedzi a thi ḓivhi uri ndi thome gai ndi itani bugu dza hone khamusi dzi ḓo vha dzi tshi ṅwaliwa nga hanevha vhane vha vhori khamusi vha amba na zwikhuwa nṋe na tshikhuwa eḓale a thi tshi koni ni nga ri mini khae ri thoma gai lwendo lwo uri muthu a ṅwale bugu ya nṋe ndi nga ri muthu ane a khou ḓo ṅwala bugu muṅwe na muṅwe u na tshiṱori tshine a nga ḓi tshi anetshela vhaṅwe vhathu eh, zwiṅwe zwi zwa nṱuṱuwedza ndi kone u ṅwala bugu ndi zwa uri nda ndi na mafhungo manzhi ndi tshi vhudza vhathu ndo mu vhudza muthu matshelo ndi dovha ndi tshi humela khaye nda wana o hangwa nda humbula uri ndi khwine ndo to zwi ṅwala fhasi ngauri bambiri a ḽi hangwe nda ṅwalela hone muthu unga mbudza tshi- mafhungo namusi matshelo a vuwa o hangwa zwavhuḓuḓi ndi nga ri muṅwe muthu ane a khou ḓo dzhenelela sie ḽo ṅwala bugu a nga ḓi ṅwala tshiṱori tshawe tshine bammbiri a ḽi nga ḓo hangwa ndi mafhungo ane a ḓo dzula u swikelela zwavhuḓi ngori ndi sone ndi khou vhudza eh, miss p mafhungo anga miss p matsho ḓo vuwa o hangwa mafhungo anga ndi khwine ndo a ndo a ṅwala kha bammbiri ḽine bammbiri tshiṅwe tshoṱhe ndi tshi ḽi ṱoḓa ḓo kona u dovha nda zwi vhala na vhananga nga murahu miṅwaha i tevhelaho vha ḓo fhedzisela kona u vhala mafhungo ayo ndi nga ri muṅwe na muṅwe a nga ḓi ṅwala bugu

um tshe tsha nṱuṱuwedza ndi kone u ṅwala bugu nnzhi ndi tsha uri ndo ri ndo ṅwala bugu e nthihi yo thoma ine ndo vha ndo i ṅwalela vhana um heyi bugu ya kona u swikelela he ya kona u wana na pfufho yo tou wana pfufho fhedzi pfufho iḽa award ye nda i wana ya african authors awards ndi ye ya fhedzisela ya kona u ngita uri ndi vhuye yo ṱuṱuwedza ndi kona u ṅwala dziṅwe bugu nda kona u zwi zwo ngo ndi na vhukoni zwo mbo zwo ri ndi khou ṅwala bugu nga nḓila heyi bugu yo thoma i vhaṅwe vhathu vhane vha nnḓa vhukoni zwi vhonisa uri muthu na vhukoni ndi khwine ri khou mu ita mini ri khou mu ṱuṱuwedza ngo wana awadi ndi tshi vhuyela vhuvhili hedzi bugu hedzi nṋa dzane dza vha fhasi hafha ndo dzi publisha nga ḓuvha ḽithihi ndo dzi ṅwala khathihi mara dzo anḓadzwa nga ḓuvha ḽithihi ngauri ndo ndi wana ṱhuṱhuwedzo ya awadi ya bugu ndo dzi Ndi bugu dzine hedzi bugu dzoṱhe nṋa dzo phabulishiwa nga ḓuvha ḽithihi. Mara dzo ṅwaliwa nga ḓuvha ḽithihi. A dzo ṅwaliwa nga ḓuvha ḽithihi, mhm. dzo tou anḓadziwa nga ḓuvha ḽithihi. Mhm. Ndo dzi ṅwala dzoṱhe ndi khou ḓi ṅwala ndi sa khou anḓadza ndi sa khou ṅwala ndi khou ṅwala ndi sa khou anḓadza u anḓadza ndo dzamba dza anḓadziwa nga ḓuvha ḽithihi. Ndi muthu ane ndo kono ndo kono u swikelela u anḓadza bugu nṋa nga ḓuvha ḽithihi. Fhedzi ri khou ṱoḓa u ḓivha khaedu. dzine inwi no ṱanganaho nadzo zwezwini kha lwendo lwaṋu lwo bvisa dzibugu uri zwo zwo hu kho to suvhiwa hafha fhethu zwoṱhe zwo tshimbila zwavhuḓi eh, a hu ngo vhuya vha na khaedu na nthihi ya kha sia ḽa u ṅwala bugu ei ya ndi nga ri khaedu ndi ya uri eh vhathu vharengi maḓuvhano vhathu vhanzhi a vha tsha tou renga bugu ngei nḓila zwavhuḓi ndi vhathu vhathu maḓuvhano vha u tou shumisa mini eh, dzi founu na zwoṱhe zwoṱhe zwavhuḓi ndi vhona ungari dzi bugu dzanga so uri dzi kone u swikelela kha muṅwe na muṅwe ndi musi ṱhaṅwe ndo kona u dzi isa um kha vho amazon lune muṅwe na muṅwe a kona u i gugula a kona u i wana kha kha dzi founu mm. mara dzi bugu maḓuvhano a vhathu vhanzhi ungari a vha tsha tou takalela u vula bugu nga maanḓa mm. ndi yone khaedu ine ine nda nga i amba uri vhathu vhanzhi vha ḓo ḽa u tsha tou rengesa bugu nga maanḓa fhedzi lwendo lwo u fhedza u ṅwala na isa gai na tshimbila nga nḓila ḓe holo lwendo lwone a lu ngo vha na khaedu nga u tou ralo ya ngori bugu hedzi dzanga dzoṱhe hedzi dzo kona u swikelela na kha department of education library vho kona u renga bugu dza tshivhalo kha bugu dzoṱhe nga- eh, bugu ine ya ngivhono swikelela ndi hei i yoṱhe ino vhidzwa pfi ndi pfunzo ndi ifa hei dziṅwe dzoṱhe edzi na department of education ya gauteng yo kona u dzi renga dzoṱhe dzi bugu edzi ndi zwe zwa kona- na zwo kona u ṱuṱuwedza nga maanḓa uri ndi kone u isa phanḓa na u ṅwala bugu na ḓivhe why ndi khou ni vhusa ndi khou ni vhusa nga nṱhani ya uri kha muṅwe muthu ane a khou yo thomai U fanela u ḓivha dzikhaedu dzine dza vha hone a sa sokou tou vhona u nga ri eh, no dzula hafha kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndi nga nṱhani ya uri zwo leluwa nga maanḓa ndi zwithu zwe na sokou tou takuwa zwa sokou tou itea zwino ndi zwa ndeme uri zwezwi ri tshi khou amba na vhathu uri vha sumbedze na dzikhaedu dzine dza vha hone kha zwine ra vha ri tshi khou ita zwone and ndi ḓo ita tsumbo sa nṋe ndi muhashi nga u rali khaedu i vha yo uri eh, ndi nga ri ndi khou ita mbekanyamushumo ine na ri a ni khou ḓa ndi khaedu na yeyo ngo zwi amba uri funa to zwi itisani zwino eh, ndi tama vha thetshelesi kana vhaṅwe vhathu vhane vha tama u vha hafho hune ini na vha hone vha tshi ḓivha nga dzikhaedu dzine na vha no ṱangana nadzo uri ni kone u swika hafho hune na vha hone masindi eh, musi a tshi amba zwi konadzea sa ambe nga, nga mudzimu kha ri ḓo lavhelesa uri lutendo lwo ṱuṱuwedza nga nḓila ḓe masindi ane ra khou mu vhona hafha namusi u amba ngoho ndi tshi khou hula ndo vha nda na point yone nda ndi tshi- nda ndi sa tendi kha mudzimu nda ndi tshi hana vhathu vha tshi vhudzisa uri o oh, ni ya kerekeni nda ri hai na thi anḓani na mudzimu mara nda swika hone a thi pfesesi like it's a supernatural thing tshe tsha itea nda swika hone nda vhona mudzimu zwezwi ri tshi khou debate nga mudzimu versus spirit, science spirituality versus christianity ndo swika hone lutendo lwanga lwa vha ri khou hula ngori nda thoma u vhona vhukoni ha mudzimu nda kona u vhona the goodness and the grace of god ndi uri na kha tshiṅwe na tshiṅwe conversation dzanga there is no way nda sa ambe nga mudzimu kha tshiṅwe na tshiṅwe tshone nda ita there is no way nda sa ambe nga mudzimu and maybe ndi nga ri um, also ngo hulisiwa u tshi hulisiwa nga mudzimu automatically you find a place where you believe in it mara besides that i feel like ndo swika hone nṋe nda ḓivhudzisa uri ndi khou nyongo ya gai zwavhuḓivhuḓi ngori ndo swika hone nda vhona uri sa vhathu ri nyago u believer kha something and nṋe nda wana uri uri ndi kholwe kha something nda ndi khou nyanga u kholwa kha mudzimu ngori ndi yene e nda pfha ngaye ndi yone e nda mu vhona kha zwithu zwoṱhe ndi yone nda- nda mu vhona uri o fareledza myanga khotsi anga vhabebi vhanga everybody my family nda vhona uri okay nḓila ndi yone kha ndi kande enei ndi ye ndi vhone uri ndi ḓo ya gai and ever since he's never failed me kha ri ḓo lavhelesa thikhedzo ine i wana afha hayani kha vhabebi vhawe um na kha vhana vha miyawe ngauri o sumbedzisa zwo uri um muthu wa vha tshi khou ṱola bugu yawe lwo thoma ho vha mukomana wawe um thikhedzo ya ya vhabebi vhanga i would say is as every time ndi tshi khou ṅwala nda ri okay ndi khou nyanga u vhala hezwi vha vha tshi nga dropa zwithu tshiṅwe na tshiṅwe vha ri kha ri thetshelese u khou ri mini vha mbo ḓi ri oh this is beautiful vha commenta hone vha khou commenta hone and i feel like even now vha so vha maker sure uri oh u kha ḓi ṅwala how far are you mini mini u khou nyongo ya gai as was speaking now um vhabebi vhanga vho decide uri ndi bvise iṅwe bugu yone nda khou ḓo i ṅwala oh, ndi vhone vho decideaho not ene ya a thini tshelede i khou bva kha vhone nna mm. thina tshelede so i can't really say okay ndi khou nyoko bvisa bugu so vho mbo ḓi ri no kha ri bvise bugu this year ndi khou ḓo i titla avow which means to uncover ndi ndi iṅwe bugu ya zwirendo futhi um and i think just by that ndi khou vhona the support thikhedzo ya vhabebi vhanga vha khou vhona uri no, let's not leave this as a one thing one time thing let's not make you a one hit wonder a ri wise somewhere and uh, besides that i think as well as just them vha tshi poster zwithu zwanga zwi a sumbedza uri ndi thikhedzo vha tshi dzhena tshifhinga tsho vhudzisa uri okay mukomana wawe o ḓi zwi sedza zwithu zwawe o oh, mini mini it's more than enough amba nga mafhungo a masheleni zwino muṅwe muthu ḓo vha no tshuwa zwino a tshi ri eh, uri masheleni zwi amba zwo ri a fhethu khou ṱoḓea masheleni manzhi ri khou amba nga masheleni manzhi manzhi ano khou ṱoḓea uri ndi kone u bvisa bugu ei thi ḓivhi zwo ri masheleni ei ndi manzhi manzhi hani or a si manzhi manzhi hani mara zwine nda ḓivha ndi zwa uri nṋe the first time ndi tshi khou publisha bugu um, ndi tshi khou amba na publishera the first thing tshe a mbudzisa ndi zwa uri kha ndi sende manuscript a tshi fhedza u senda manuscript a mbo ḓi editor a tshi editor a mbo ḓi thoma u amba na mianga uri okay this quotation ndi heyi ri ḓo vha ri khou charger kha the cover of the book ri ḓo vha ri khou charger for the editor ri khou charger the fact that okay ndi dzi copy ni khou ṱoḓa ngana maybe kha ni khou ṱoḓa maybe 200 copies i ḓo vha vhungana ngana and what not a thi sure uri ndi vhugai i don't think mara uri zwi a ḓura but at some point if you get to a point where ni khou swika uri ni khou nyuga uri ni khou nyuga u i launcha ngori ndo ndo i launcha then ya masheleni a dzhena ngori maybe ni khou nyaga venue mara luckily for me uh, through the grace of god um, kereke yanga house of grace ministries by apostle livingstone simango vho mbo ḓi ri no a ni khou tea u ṱoḓa venue ri hone rine ri ḓo vha na inwi ni ḓo launcha bugu yaṋu hanefho so at least ndo ndo save masheleni in terms of venue mara kha bugu i had to take out ngori ndo ndo ho vho ho publishwa bugu dza i think 400 copies yeah
a ri lavhelese nga ngeo masheleni uri ndi zwithu zwine i no ri vhudza na ri pfuvhesa uri hai zwithu zwi muṅwe na muṅwe a nga ḓi ḓi ṅwalela zwi amba zwa uri a zwi tuvha zwithu zwine zwa nga tou mḓurela nga u to ralo ya ha u anḓadza bugu zwone ndi u to ambedzana na publisher zwavhuḓi publisher dzi a mitengo ya dzi publisher yo fhambana zwavhuḓi mm. ndi so uri kana eh, ndi kone u anḓadza bugu yanga kha publisher ane mutengo u fhasi zwi mbo ndi khou tou vhambedza kha publisher ṱhaṅwe dzo swika tharu kana nṋa nda kona u vhona ine vha fhasi nda kona nda kona u shuma nayo muthu habe hu na vhaṅwe vha vhoriṋe vhane a ri to zwi pfesesa zwavhuḓi vha bve ngo siko amba nga mathemo ni ri dzi publisher ndi na zwo ri publisher ndi na u publisher ndi muthu ndi muthihi fhedzi honoyo u to pfhi publisher ndi muanḓadzi ya ee ngauri ri a fanela u ṱalusa uri vha zwi pfesesa uri kha kha muanḓadzi ndi khou isa bugu yanga ine ndi tshe ndo to i ṅwala Ndi tshi isa khae, ndi ene ane a ḓo kona u ntshimbidzela zwithu zwoṱhe zwo u swikela bugu i tshi bva. Ya, ndi so nṋe ndi ṅwala, ndi tou ṅwala bugu nda ḓi i thaipha nda kona nda kona u rumela kha muanḓadzi. Muanḓadzi ene u vha na vhathu vhawe vhane vha ḓo editha bugu. I tshi vhuya bugu u ḓo vhuya o designer zwoṱhe na na cover bugu yo fhelela zwavhuḓi u ḓo fhedzisela a i a i printer kana ḓi mpha khophi dzoṱhe dzo fhelelaho. Ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa vha hone nga nṱhani ha uri ni muṅwali wa dzibugu dza vhana ndi ḽa uri vhana vha fhano kha ḽa Afurika Tshipembe vha khou balelwa u vhala kha ri ḓo lavhelesa uri ndi nḓila dzifhio dzine ra nga dzi shumisa u thusa havha vhana ngauri vhabebi vha khou thetshelesa nga tshino tshifhinga uri navho vha ḓiwane vha vha muṱuku vhane vha vha uri vha khou vhala ngauri ndi vhona u nga ri na thikhedzo ya ṱoḓea hafha hayani um nṋe ndi nga ri vhana vha khou balelwa u vhala ngauri Eh, ndo sedza grade eh, class dze nda dzi funza vhana vha vha grade 4 vha balelwa vhala ngauri ri tshi bva vha tshi bva kha grade 3 vha funziwa thero i no nga sa maths nga tshivenḓa vha funziwa life skills nga tshivenḓa thero ine vha funziwa nga english ndi english yoṱhe ha vha na thero ya tshivenḓa vha guda thero hedzi dzoṱhe nga tshivenḓa nga nḓila ya thero ya english so vha swika grade 4 vha vha na vhuthada ndi hafha lune ṅwana mudedi dzena kufunza ana kufunza mbalo vha ḓo wana ṅwana a khou o ṅwala mbalo hafhaḽa ṅwana a vhomba maḓana na maḓana ngauri o ḓowela maḓana kha grade three nga ngi mm. tshiṅwe hafhu ndi nga ri hu na bugu heyi i no vhidzwa pfhi tsumbanḓila ya grade one u swika kha grade three ndi bugu ya mibvumo heyi ndi hafha hune musi mubebi a ya na khou thusa ṅwana mibvumo heyi a ri tou i A ri tou mu thusa, vha khou thusa ṅwana u fana ṱhaṅwe na dzi alphabet. A vha tou amba, a vha tou tou amba uri A, B, C, D. Ndi ḽo zwine vha ḓo amba uri mini? A, B, K, D. Zwine riṋe ra ri ita dzi A, B, C, D nga zwifhinga eh, zwashu. Ee, eh, ṅwana nga si kone tou u phula arali vha khou tou amba nga A, B, C, D uri ṅwana vha khou mu sumbedza uri heyi ndi A, heyi ndi B, heyi ndi C. I, A, zwo mbo ḓo ḓi amba uri A, B. kd zwi amba uri hafhaḽa musi ndo ndo amba ngei nḓila ndi hafhaḽa hune ṅwana u a kona u ḓivha uri heiḽa a i khou elela mina apula kha iḽa zwi amba uri khou amba kha iḽa um bu nayo ya vha khou amba na d ya vha khou amba hmm. ee ndi zwine musi ro gudisa vhana a ri shumise nga nḓila yena mibvumo ṅwana wa ḓi mu thoma kha mibvumo A vha u a fhedzisela kona u vha nga nḓila a khou kona u vhala. Fhedzi ni tshi lavhelesa hune ra vha hone zwa zwino, ni vhona u nga ri ri khou phuletshedza nga uri ṱhoḓisiso hedzo ndi ṱhoḓisiso dzo itwaho miṅwahani miraru miṋa yo fhiraho. Ṋamusi ni nga ri hu na u phuletshedza ri tshi khou lavhelesa kuvhalele kwa vhana? Ee, u swika zwino vhana vha khou vhana vha khou kundelwa nga maanḓa a vhana vha khou kundelwa nga maanḓa ndi vhona ungari uri vhana vha vhe vha vhe nga nḓila yavhuḓi a kona u vhala ndi vhona ungari um mutingati arali wa nga vha hone vhukati ha mudededzi na mubebi arali mubebi ḓuvha na ḓuvha tshi sedza mishumo ya ṅwana a sedza zwa uri ṅwana nga o vhuya na mushumo ufhio a ḓi mu thusa zwi a kona u ita uri na ṅwana a ite mini a kone zwavhuḓi ee u fana nda kha bugu heyi huna ndi bugu ya mibvumo ine ndo ndo i ṅwana nga tshivenḓa nda ri na ṅwana nga english ndi khou itela uri mini Ndi khou lingedza u thivha gepe heḽia ḽa grade 3 uri ṅwana ane a khou balelwa nga nga nga English a kone a kone u ṱangana na mini a kone u ḓivha zwori hezwi ṅwalo nga English kha Tshivenḓa zwi ṅwalo nga nḓila English zwi so a i ṅwalo wa Tshivenḓa fhedzi ndi ndi bugu ya mibvumo mm. huṅwe ṅwalo nga English ndi khou itela u thivha gepe ḽia ḽa grade 3 une ṅwana vha guda thero dzoṱhe nga Tshivenḓa
Masimba, ene u kha tshiimiswa tsha Alkebalan Authors Platform. Ndi tshiimiswa ḓi itshi? Uh, tshiimiswa hetshi ndi tsha u thusa vhathu vho no ṅwala creatives i could say kha ni khou ṅwala dzibugu ni tshi khou ṅwala maybe dzi novel dzi poetry whatever type of writing yone na vha ni khou ita vha vha vha khou zama uni uni what can i say uni protector should anything tshone tsha itea uni tsireledza mhm. kharali ha itea something tshone maybe tshi violator your right as a creative vha ḓo vha vha na inwi vha tshi khou ni thusa ya mhm. ende vha ḓo vha vha ni thusa uri ni kone u vha ni khou advertise zwithu zwaṋu dzibugu dzaṋu hu na membership fee ya mhm.
afha a tshi ri u tsireledziwa sa muṅwali ndi vha ndi khou tsireledziwa nga nḓila ḓe um
hu na zwithu zwine zwa vhidzwa plagiarism ri a swika hone sa vhaṅwali ri a ṅwala zwithu vhathu vha mbo ḓi zwitswa that's where vhone vha ḓo dzhenelela vha ri okay this is what we're seeing ra ḓivha zwa uri ndi zwithu zwa muthu hezwi vha ḓo vhona uri vha ḓo dila na na zwithu zwa hone hani mm. ya yeah. ndo pfa tshi khou amba nga nḓila dzo fhambanaho i si ni nḓila a khou amba nga kuṅwalele ko ya ngo fhambana kha ri ḓo lavhelesa ko kuṅwalele ngauri zwi amba zwori ndi hone hune nda tea u thoma hone musi arali ndi muṅwali ndi sathu takutshedza nda nda dzhia bulpen na bammbiri zwi amba ndi funa u ḓivha uri ndi khou ṱoḓa u ṅwala mini ndi khou ḓo ṅwala bugu ya story ndi khou ṱoḓa u ṅwala zwirendo kha ḓo ri vhudza nga nga tshaka dzo ya ngo fhambana kha nḓila ine nda nga ri musi ndi tshi takuwa ndi khou ṱoḓa u ṅwala dzibugu nda tea u nanga khazwo ei kha ni khou nyoko ṅwala dzibugu i don't think hu na specific way yone na khou tea u thoma ngayo u amba ngoho nṋe ndi tendela kha uri muthu o fhiwa something o fhiwa something tshi bva naturally a tshi gudisiwi muthu nangwe muthu a tshi khou zama u ni stopa a tshi khou thoma a khou nyoko ni discourager a zwi itei tshi nga ngomu hanu tshi nga ngomu hanu tshi ḓo bva that way meaning that kharali ni khou tea u vha a monologue writer ni ḓo vha a monologue writer mm. kha inwi ni khou tea u ṅwala dzi novel ni ḓo ṅwala dzi novel nṋe ndo ḓi zama u ṅwala dzi novel zwi a ḓi ita ye nḓe mara zwi a konḓa mm. maybe because a zwiho nga ngomu ha nṋe a si zwone mudzimu zwe a mpha zwone and uh, i remember ndi tshi khou hula makhulu anga vha vha tshi ri ni tshi bebiwa thi ni vha no puta zwanḓa vha ri ni tshi vho puta zwanḓa ni vha ni na dzi luck dzanu so maybe it means that na dzi gift dzanu dzi vha dzi nga ngomu ha zwanḓa zwo mm. putelwaho mm. so which doesn't mean uri vhathu vha songo zama u ṅwala i do believe that u tshi kho zwezwi u tshi khou practice wa swika hone u tshi kona maybe wa ḓi thoma nga dzi dialogue ngori zwi simple ndi vhathu vhavhili vha tshi khou amba na zwi escalator na swika hone ni khou ita vhathu vhararu vha tshi khou amba ni a swika hone na thoma u ṅwala na dzi essays na dzi expanda dza thoma dza thoma u vha dzi novel when na dzi short stories and what not i think muthu a songo ḓi limiter just because no balelwa nga novel a zwi amba uri ni ḓo balelwa nga short stories mm. just because no balelwa nga short story a zwi amba uri ni ḓo balelwa nga poetry and uh, on top of that a huna a specific way yori poetry yo ima nga nḓila heyi i funa u rhyma na mini zwithu zwoṱhe hezwo zwithu zwi songo vha na zwithu zwone zwi a ni stressa mm. ṅwala ni ngori ni khou funa u ṅwala ṅwala ni ngori ni na maipfi o dzula kha inwi one na khou pfa uri ni khou nyongo vhudza vhathu muṅwe na muṅwe na tshiṱori nga ngomu haye and i believe uri kharali ni na tshiṱori ni songo tshi dzumba tshi ṅwaleni irani vhathu vha tshi vhale nangwe tshi si in the way tshone zwo ḓowelaho zwi ṅwaleni tshi ḓo amba na muṅwe muthu ḽiṅwe ḓuvha zwi amba zwo ri ndi mafhungo o vha na tshiṱori nga ngomu hanga hetsha tshiṱori ndi tshone tshine tsha ḓo ndaedza uri bugu ine nda khou i ṅwala ndi mini ya tshi ḓo ndaedza uri eh, ndi novele ndi tshiṱori tsha bugu ya zwiṱori kana ndi khou ya zwirindoni yes ngori sometimes i vha i ri nga ri ndi message a short message ndi yone ra swika ra itani ra ṅwala zwirendo kharali i tshiṱori tshiṱori tsha serious ndi yone ra swika hone ra wana ri khou ṅwala dzi novel mm. yeah.
apa kachimangadzo nga ngomu apa hauona mini ndichithoma un'wala mm -hmm. oh, ndichithoma un'wala bugu nṋe ndi ngati dzanga ndo dziṅwala ndo sedza nḓila ine vhana vha khou balelwa ngayo zwikoloni mhm. nḓila ine vhana vha khou balelwa ngayo u ṅwala na u vhala ndi zwe zwa ngito zwi fhedzi zwi nṱuṱuwedze ndi kone u ita ndi ṅwale bugu ine i ḓo vhe kha level yavho vhanavho mhm. na u sedza uri zwikoloni vhunga samusi ndi mudededzi ndo nda sedza uri zwikoloni vhunzhi ha vhana vha khou guda nga bugu dzine dzi na vhukhakhi zwi fhedza zwa ita na ṅwana a si ḓivhe tshithu zwavhuḓuḓi mhm. u ḓo ḓi dzulela u vha ro lula vhukhakhi tshifhinga tshoṱhe
masindi ri khou vhona a hafhanoni ted um, talk uct nga 2021 kha ḓo ri ṱalutshedza nga tshenzhemo yawe hanefhala hei ya um, first of all ndo swika ine ndi nga ri industry yone nda ndi songo i ḓowela ngori ndi platform khulwane nga maanḓa in terms of the way ni khou ḓo ṅwala zwithu zwa hone the way ni ḓo amba ngayo ndo wana ndi khou tea u vhea so many nights into it dzi practices dzi meeting on top of that nṋe nda ndi khou zwi ita online everybody vha vha vho vho ṱangana i would say um, ndo swika hone ndo tshentsha my speech unga ri ruraru ngori ro thoma nda ndi khou nyongo amba nga spirituality ha swika hone vha thoma u amba nga politically speaking it's incorrect uri u ambe nga religion nthihi ngori ri funa u humbula uri vhathu vhoṱhe afha a si roṱhe rone ra vha ri vhakreste mm. hu na vhathu vhone exactly mm-hmm. so nda swika hone ndi khou ḓivhusa uri yo mara mudzimu ndi iteni zwino right and nda mbo ḓi humbula something tshone tsha no amba na nṋe mostly tshone vhana vhanzhi vha ṱangana nazwo bullying nda ri no let me talk about bullying and um muthu one a khou ri thusa one a khou leader everything o mbo ḓi nthusa uri ndi kone u swika hone nda vha ndi khou zwi ṅwala according to the standard ya tedx uct as well as ndo swika hone nda tshi vhusa na mudededzi wanga mr masimba one of my favorite english teachers ndi vhone vhe vha swika vha ngita uri ndi vhe passionate in english vhe vha nṱuṱuwedza as well na khou ṅwala vha tshi ri am an eloquent speaker and ndi a kona u ṅwala hezwiḽa zwithu zwone a thi zwi hangwi in everything mm. that i do thi zwi hangwi ndi a zwi humbula and zwi a nthusa even ndi tshi fila uri even in that moment ndi tshi khou ita zwa tedex ndi tshi khou fila ungari okay ndi khou nyongo litsha ndi tshi humbula uri mara hu na vhathu anke nnḓa vho ntshedzaho vhone vha khou believer kha nṋe ndi mm. tshini tshine tsha vha ita uri vha kholwe in the thing that i do meaning that hu na something tshone nda khou tea u tshi sumbedza vhathu and from then i never gave up kha ri ḓo lavhelesa pfunzo uri i thusa hani kana yo mu thusa nga nḓila da dovha fha ri vhudze na zwa uri u bva musi a tshi fhasa mulolo wa fumi na muvhili a ya ngafhi hone iyo pfunzo yawe i vha i khou mu thusa nga nḓila ḓisa muṅwali wa dzibugu ngauri a thi ri hu na bugu naho hu bugu nthihi hu vha hu na dziṅwe nzhinzhi dzo ṅwaliwaho nge dzine a dzi thu bvisiwa kana dza thu anḓadziwa ya mhm.
um, ndi tshi fhedza grade twelve uh, ndo mbo ḓi ya edivos we ndi khou vhala uh, data science and i know zwi different compared to nṋe ndi khou vha muṅwali nṋe ndo swika hone nda tenda uri a thi khou nyago u vhuiseliwa kha zwithu zwanga i felt like zwe nda guda um, at some point ndi tshi khou ita english he nda swika hone nda tshentsha tshikolo ngori grade 12 yanga ndo mbo ḓi ita kha ndo ita emmanuel christian school um, ndo guda uri vhathu a vha vhoni zwithu uh, nga nḓila dzo fana vha vhona nga nḓila dzo fhambanaho meaning that ni a swika hone vhaṅwe vhathu vha ḓi ni vhudza uri no hezwi zwithu a zwi khou tea u vha so no ḓowela u vhudziwa zwithu zwavhuḓi ni a swika hone na vhona uri ehe eh, vhana ndi khou ita mini tshone tsho khakheaho tshone vhathu vha khou fila uri mini it's not up to their standard nda ḓi vhudza uri i don't think i would be able u kona u u dila na hezwo zwithu going forward uri ndi khou okay ndi khou nyanga u ṅwala something ndi khou nyanga u vhala something according to writing what if vha change voice yanga because i believe uri in the way that na ṅwala ngayo hu na voice yanu ende muthu khara a khou nyona ni vhudza uri okay ṅwala ni nga ye nḓila ṅwala ni nga ye no ni songo ṅwala nga ye nḓila hezwi a zwi iti ni a swika hone ni a loser na voice yanu ni a loser na uri ni khou tea u ya gai Ngori hezwi ri tshi khou tshimbila hezwi ri tshi khou tshila hafha vhutshiloni ri na dzi direction dza different uri na fhethu hone ra khou tea u ya hone ende ri tshi swika hone ra dzhia na zwi na dzi nḓila dzone vhathu vha khou nyoko ni vhudza uri okay dzhiani nḓila heyi ni a swika hone na luza na nḓila ye mudzimu a ni vheela yone so nda ḓi vhudza uri no ndi funa zwithu zwo no zwo no challenge zwithu zwo no ita na metse nda ri okay let me go for data science zwavhuḓi vhuḓi nda ndi khou nyoela for actual science but clearly mudzimu a na dziṅwe pulani so nda ḓiwana ndi kha data science and nda swika hone around my second year cause ndi kha final year yanga zwino around my second year ndo swika nda vhona uri mara my creativity ya tamba ya swika hone ya tamba in terms of the way that ndi khou tea u thinka ngayo in terms of the way that maybe ndi nga wana uri ri khou tea u ṅwala zwithu according to u designer ni khou tea u designer something maybe i a dzhena in a part where maybe na blogging i a dzhena maybe you wanna ni khou nyanga u ṅwala blogging according to it you want to ni khou nyanga uri vhathu vha ḓivhe nga it vha ḓivhe uri zwavhuḓivhuḓi what is in it ni inspire vhathu uri kha vha dzhene khazwo mm. ni funa u figura a way ya uri ni ḓo ṅwala maipfhi in a way that na vhathu vhone vha siho kha it vha kone uvha vha khou nyanga u vha interested no zwi ita mm-hmm. that's where creativity yanga i dzhena hone yeah kha ri ḓo lavhelesa hafho kha data science hu na vhaṅwe vhane vha ḓo vha tshi khou ṱoḓa u tevhela iḽo buḓo ḽi a tevhelea ḽi a tevhelea vha ri ḽi a konḓa ḽinyaka tshikoloni zwi mm, zwi a konḓa ḽinyaka muthu ane o ḓivhudza uri u ḓo vhala ndi khou amba uri wa swika hone na na tea u khatha off na vhangani like ni a swika hone na vha isolated na ḓivhudza uri okay ndo ḓela hezwi ngori zwi a dia codini metse and dzi module dzoṱhe dzi include mats most of them ndi mats na coding and ni tea u zwi ḓivha uri kha mats ni khou tea u vha ni khou practice every day so mhm. if ni khou ḓivhudza uri ni khou nyoko ita zwa vhangane ei data science kha ni vhe no ḓo ima tshimangadzo sa muthu ane a vho ri hei na swika na litsha na tshikolo na ya na abet na vhuya na lwa ni tshi wela fhasi ni tshi takutshedza zwa zwino a ni ngo litsha na tshikolo na musi ni mudededzi ni tshi khou funza ri khou vhona hafha kha bugu dzanu eh, dza pfunzo hu na llb ine ni kati nayo zwa zwino ya eh, nṋe ndi muthu ane ndo tou phasa grade 12 nda ya nda ḓiṅwalisa univene univene eh, ndo ya nda ḓiṅwalisa ndi tshi ḓiṅwalisa nda fhedzi nda dovha nda nda nda ita mini nda dovha nda litsha univene univene ndo vha ndi khou ita media studies nda litsha uri univene nṋe ni kho ḓi ṱoḓa u dzula hanefhe nda dzula hone ya ndo ita media studies ndo to dzhena nyana nda litsha tshea ndi tshi sa ndi tsha uri eish masheleni vha sa khou lingana zwavhuḓi hayani ndi hafho he nda ṱuwa nda nda langa na muṅwe khonani yanga ra ye ra fara mishumo mifhinganyana mabulasini ndi hafho he ra ri khou shuma u kama gwavha u kama gwavha ndi khou itela uri ndi kone u wana tshelede yo ya nda redzhisitara eh, yunivesithi zwavhuḓi ngori hangezwo ndo balelwa nga mafhungo a masheleni nda ndo redzhisitara mara i tshi ḓa kha vhudzulo mini na transport zwa i khou konḓela nda nda shuma mabulasini ya lwa tshifhinganyana ndi khou fara mishumo ya tshifhinganyana ndi hafho he nda fhedzisela nda nga semester yo thoma nda apply unisa vha nṱanganedza Eh, zwa zwa zwa thusa na ngori nda ndi na tshelede nyana ya u redzhisitara nda ya nda redzhisitara nga ṅwe u tevhela na bazari ya kona u nda kona na bazari ndi hafhu nda kona u continue nda nda fhedza degree yanga ya education ine ndo dzhena four years ndi tshi to fhedza education yanga nda vha ndi khou wana na mushumo eh hune nda shuma ndi shuma mamilodi ndi mudededzi nda thoma llb llb ndo i thoma zwa zwino ho tenda ndo fhedza Ṅwaha u fhelaho ndo tou feila moduḽu mivhili na zwino ndi khou tou dovholosa iyi moduḽu mivhili fhedzi ndi mara ndi a themba uri semester iyi ndi a fhedza nayo ndo ita four years zwine zwa khou amba uri vhane vha khou feila kha vha zwi ḓivhe uri mafhungo o tou takutshedza ra dovha hafhu ra ḓifhufhura mashika ra ya phanḓa a hu na tshi no konḓa a ḓo lavhelesa a ḓo lavhelesa award ye na i wana kha dzibugu um award ye nda i wana ndi na award ine ndo i wana kha kha bugu heinoni mhm. ya ndi bugu yo kona u fhedzisela wana pfufho ndi zwone nṱuṱuwedza uri ndi kone fhedzisa ndi kone ndi kone u vhuya lovhili ndi kone u ṅwala na bugu dzo vhalaho zwa amba mini kha ini ei hezwo zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa zwa zwa tou zwa mpha nungo ya uri zwa tou zwa ntsumbedzisa uri murahuni nda khou tou tamba nga nga nḓivho yanga murano zwavhuḓi nda koto tamba nga nḓivho zwo mbo na vhukoni zwavhuḓi mm. hezwo nṱuṱuwedza nga maanḓa na zwino ndi kha ḓi ṅwala bugu ndi na bugu ine ya khou ḓo dovha ya bva nga nga ḓuvha ḽa graduation ya llb vhunga samusi ndi khou i fhedza zwino semester ndi na bugu ino vhidzi pfhi munyadziwa mhm. heyo bugu i khou tamba nga vhutshilo hanga fhedzi mhm. heyo bugu yo no fhela zwoṱhe zwo fhela ndi khou ḓo i publisha nga ḓuvha ḽa ḽine ḽa ḓovha ndi khou graduata ngalo mhm. i vhidzo pfhi munyadziwa i bugu ngori ndi muthu ane ah, muṅwe na muṅwe ndi khou aluwa o vho nyadza ndi ngati ndi- ho to- kha vhutshilo hanga ndi zwimangadzo fhedzi ndi ngati na dzina langa ḽi khou anana na zwine nda vha zwone ndi pfi tshimangadzo na vhutshilo hanga u tshi tou vha zwimangadzo fhedzi u khou tama u swikelela zwifhio masindi sa muṅwali wa dzibugu u amba ngoho ndo no ṱoḓi vhudza uri hone mudzimu a ḓo ngisa hone ndi khou ya hone ndi khou mu tovhela hanefho a thi tsha nyago u plana because ndi khou pfesesa uri mini ri a ḓi plana mara the lords will will prevail mm. it says even in his word uri many um, are the plans in a person's heart but it is the will of the lord that will prevail zwinzhi ndi zwine rine ra tama zwone fhedzi kha zwoṱhe hu itea zwine mudzimu vha ṱoḓa zwone ndi zwone mhm.
so tshifhinga mulaedza wo pendela ri tshi khou lavhelesa uri eh, hoyu ṅwedzi wa lambamai ndi ṅwedzi wa dzibugu

no mu ṱuṱuwedza nga u vhala no mu zwiṅwe zwiṅwe zwo arali arali engele vhana dzibugu zwa vhuḓi vhabebi mhm.
masindi i think uh, tshone nda nga vha vhudza ndi zwa uri a ri vhudze vhana ngoho zwa uri u vhavha zwi a vhala zwi a zwi a vhavha u vhavha a zwi ngo vhuya zwa vhuya zwa leluwa na luthihi u vhala mhm. a zwi ngo vhuya zwa leluwa na luthihi mara uri ni kone u swikelela hone na khou nyoko swikelela hone ni funa u to kondelela na vhala yeah tshilizwa phalaphala fm khezwo mathina mbekamishumo yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi i swika magumoni nga u tou rali kha vha ri ndi vha humbudze uri mulovha namba mulovha vha ri tshi vhona ungari vhaṅwali vha bugu vha funa u vha vha na muvhala mukene kha ri tou ri khamusi kana vha vhatshena fhedzi ṋamusi khezwi ro vha ḓisela vhaṅwali vha dzibugu vhane vha vhori vha amba luambo lu no fana na lwanga na lwavho lwa ḓamuni luambo lwa Tshivenḓa. Kha ri tende no fhulufhela uri u bva ṋamusi vhanzhi ni ḓo zwi vhona uri zwi a konadzea. I nga vha u tou vhala dzibugu kana i nga vha uri ni tou renga dzibugu kana i vha u tou ṅwala vhe iwe vhaṋe no dzula hanefho hune na vha hone. Ṋamusi heyi mbekanyamushumo yo ri funḓedza uri zwi a konadzea. U bva kha Miss P na mubveledzi Tina Tshiṱagong Ramantswana kha vhe madekwana vhuḓi ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungo ne awara ya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ya ri hadzedzeni vha khou eḓiselwa nga Hulisani Phosiwa. Ah.